Bo ta ratifiká e lista di palabrashon di IPCO despues ku e konferensia a finalisá. Den e kuadro aki mi ta pidi Parlamento pa ratifiká e lista firmá dia dies di yüni dia dies di yüni último. Señor Calmes? Vragpunt? Ki e vragpunt ta, señor Calmes? Danki presidente. Presidente, relacioná cu e topico aki, mi ta kere tin cosnan cu tog por lo menos bay e ratificacion nos mester atende. Señor presidente, den e ratificacion aki, e prome pagina bo ta yama cu e parti a sprakenlijst, caminda bo tin punto tres. Anto mi ta para ketu aki nan, pasobra ta tin un omision cu a tuma lugar na IPCO, cu mi ta kere miembronan den sala mester sa, pero tambe pa buena marcha, Si nos ke sigui garantisá ku tur kos ta kana korekto, so ta esin ta e mensahe ku Parlamento último dianan aki ta purba manda. Nos ta na un situashon kaminda ku nos ta bai komo delegadonan, anto nos teanan nan tin delegado huntu ku frakshon di Trabou pa Kòrsou, huntu ku tur e otro frakshonnan tambe, nos tin un tuorder ta bai ku nos, den e kaso aki ta Tradisior Merselina. Airna nan dado momento meimei di Ipco e toehoorder a hiba palabra den sala. Anto n'e momento ke el hasi esei tabata señor. Señor Campins ki e pregunta ta? Señor Martinez, mi ta elaborando pa yanda e pregunta, presidente. Oke, no hasi e muchu largo tabata señor Martinez ku a mester a hiba palabra dado momento habi un diskushon. Mi pregunta ta señor Mercelina ta timag di papia den durante di Ipco? Si of no, segun e a sprake leis, anto kon bin a sa ke tuma lugá to?
Danki, señor Calmes. Mi ta kere e punto aki mirando ku ta e Komishon Rijks a bai Hulanda pa atendé esaki. Mi ta kere e punto aki ta un bon punto pa señor Calmes atendé den e Komishon Rijks. Mi no ta kere ku awor aki ta e momentu pa nos bai atendé. e punto ey. Bon, e ora mi ta sigui e ora ey. Señor presidente.
Si, señor. Tok mi ta tin. Sepa corticu, por favor. Mi ta tin gan di reacciona si riba un punto asina. E ta posibel cu, pero mi ta sigui liñanan di e señora presidente si, pero un punto asina lo mi a tin gan di reacciona riba dje, pero. Mi ta kere mi no atende esaki den e Comision Reis, mirando cu ta e Comision Reis. A bai Hulanda anterior y e no mester bira un punto di discusion aki den. Mi ta kere. Ok, ki e punto ta señor Calmes? Señor Calmes? Señor Calmes?
Señor presidente un pregunta mi tin tambe señor presidente ora nos ta bay y con nos bay atende puntonan aki ta intencion pa nos drumi den sala di tweede kamer y ta puntra esaki pasobra mi tin un patriotica nan y mi yoma Mercelina. ta drumi den sala di Tweede Kamer. Nos intensyon ta pa nos da e nomber di Kòrsou ora ku nos ta e nan. Si no. Ok, señor Calmes, masha masha danki. M'a duna señor Calmes un kontesta awor ei. Tur lokual ku ta trata reunionnan ku a sosodé na IPCO laga nos atendé nan den e komishon, reeks. Anto. Por fabor, laga nos tene cosnan nechi den e sala. Señora McWilliam.
Danki, señora presidente. Señor Marcelino. Madam, si tumando nota riba cierto desaroyonan cu ta tuma lugar den e sala aki, mi kier si trece e punto dilanti cu violacion di privacidad di hende y sigur manipulacion di fotonan ta imposible cu ta laga e coi biba paso no tin un hende mas proactivo Ten sigur participacion na momento cu nos ta papia di IPCO, Tripartit etc. Cu ta Señor Mercelina. Dus si ta den e sala aki ta tolera pa nos por bini cu violacion y creamento di precedente di cosnan, por fabor trek na recht. trek na recht. Danki señor Mercelina, mi a bisa señor Calmes awor e caba cu aki den nos no ta haci e tipo di cosnan ey, ta bay trata tur locual cu a sucede na Hulanda den e comision di Rijks. Señor Calmes ta bay papia over di, ma a duna señor.